Bu sene belli yazıcı, dramaturg, aktör, rejissör Umer İpçiniñ doğğanı yüz yigirmi beş yıl tola. Siz babañız aqqında nelerni bilesiñiz? Anañız, soy-soplarıñız neler aytıp bergen ediler babañız aqqında?
Sağ oluñız. Ebet, babam aqqında men. Bütünley onıñ başından soñunaca yaşayışını bilmesem de, bayağı şey bilem. Episini aytacaq olsam, bezdirecem. Onıñ içün men qısqartıp aytarım. Demek, yüz yigirmi beş yıl evelsi zenaatı yip-yipnen oğraşqan insanlar qorantası. Yip degenim, anda arqanlar da bar, atlar içün mına bu nemeler, telbevler şeyler, arabalar, bular da olğan. Ana şay etip, babam mına bile bir remezlennik edi, dedelerim. Ana şu qorantada. Ömer ipçi doğa, lâkin ebet neçün yazıcı olğanınıñ sebebini de men bilem. O, menim qartanam, onıñ anası ocaqçı edi. Bağçasarayda Arslan ağa malesinde, olar yaşağan malede, mektep bar edi, anda ocaqçı olıp çalıştı, soñ yaşı bayığı, tecribesi artqan soñ, Onı anda müdire etip qoydılar. Ana şay etip Ümer İpçi şu qorantada ayatını başladı. Qorantada qaç bala olğan, Yakup ağa, bilesiñizmi? Qorantada
dört bala bar edi. Olardan birisi yaşlığında, balalıqta vefat etken, hastalıqtan. Ospa diyler de, ne diyler onıñ tatarcasını unuttam. Ospada vefat ete. Soñ yigirminci sene, a, e, yigirminci sene Osman doğa, bu qorantada bağışlañız. A, ondan soñ eki yaş keçer-keçmez Umer doğa. Soñ daa bir qızçıq sebiye alam. Mına bular epsi bir qorantada öseler, yaşaylar.
Ya birinci bala o qız edimi ya da oğlan edimi? Qız edi.
E, qızçıq edi. Eki qız, eki oğlan edi. Hı-hı.
Ocalıq yapqan vaqıtları da bar edi. Onı Yaltağa yollaylar, anda mektepte çalışmağa. Yaltağa kelgende, o endi bir yigirmige yaqın, azçıq ziyade ecemi, endi oca olıp bara edi da. Yaltada, demek, mına bu bizim edebiy tilimizni ögrete balalarğa. Yavaştan qaydan keldi oña bile ne istekler, bilmeyim, teatrnen oğraşıp başlay. Anda Qızıltaş köyünde aktiv, mına bile, nı kiçkene olsa da, aveskârlar tögeregi olğan. Ana anda barıp, anda, anda da mektep bar edi, anda da çalışa, em şu tögereknen oğraşa, bara-bara yavaş-yavaş oyunlardan, mına bu kiçkene-kiçkene pyasalar qoyalar anda, ana şay etip oña, onıñ diqqat, şey, Aqmescitteki, Bilgili insanlarnıñ diqqatına tüşe, közlerine tüşe. Qana, dey, barıp yaqınca tanışayıq da bunı icadkarlığınen. Yavaş-yavaş bu taraftan endi mına yigirminci seneler kele. Babam özü yazğan kiçik-kiçik dramaturg ikâyeleri ola, anı olarnı köstere. Şay etip, tecribesi arta, yavaştan barıp Aqmescitke işke çıqa. Mına endi babam mında çalışqanda oña kvartira bereler. Şimdi u soqaqnıñ adı neme, Gorkova. O zaman Sovetskaya edi. Şu Sovetskaya soqağında yigirminci evde oña kvartira bergen ediler endi, babama. Daa teatr, etrafta teatr yañ-yañ tek adı çıqqan. Ana bizim qorantamız anda yaşay edi. Babam Gorkinen tanıştı. Babamnıñ icadkârlığında bir-eki şiirlerini rus tiline çevirgenler oldı. Mına misal, Arseniy Tarkovskiy onı şiirlerini köçüre edi. Tarkovskiyni biledirsiz, mına o türküleri bar onı. Em de olar yahşı dost ediler. Babam da Moskvağa barıp, onıñ evinde toqtay edi, Moskvada işi çıqsa. Qaçıncı sene, otuz qaçıncı seneleri, Moskvada Maloye sovetskoye entsiklopediya çıqtı. Ömer İpçiniñ adı bar edi anda. Ebet, siz çoq sağ oluñız. Mına, babamnı da qoşasız şu sırağa, er kesnen beraber. Onıñ da yeri bar, ebet, halqımıznıñ edebiyatında.